Spasibo manta üçin lol. Naşasyn.
Sag bol. Görüşes. Paka.
Gel dur. Da näme? Şu prawany sorajakdym-da senden gyz. Sen häli etmediňmi şu prawaňy? Ýok, a gyz näme etmeli aýtsana. Eýwaý.
Bolýa indi häzir parkować edip gelýän ýanyňa. Hadi garaşýan.
Gysajyk aýdyp öýe gitmeli o gyz bir çagalar almaly näme soraglar on ýyldan bäri.
Gel gel.
Salam dostlar. Bu gün Germaniýada nähili sürüjilik şahadatnamasyny almasyny biz öwredýäs size. Ädimmi ädim hemme zady aýdyp berýäs. Lolaşka gel bir taýyk.
Depderimi alyp geldim ýazmaly. Molades. Näme ýazsaň galýar bilýäňä. Nemislerin näme söz bar? Was man schreibt, bleibt. Hawa. Näme ýazsaň galýar. Şoň üçin şu usul iň gowy usul. Tehnika bir gün bar, ertir ýok. Şoň üçin Seredäýdim meň depderime diňe dokument bar. Tak, Lola.
Birinji ädimiň sürüjilik okuwyna gidýän. Özüňi ýazdyrýar, hasaba goýdurýar. Hasaba goýdurdyň. Ikinji. Gidýän göz gözlük näme? Äýnek. Protsent.
Doktora gitmek aýtýam, göz doktoryna. Hawa, göz doktoryna gitýän, test etdirýän. Gerekmi hökmanmy?
Hawa, hökman.
Maşyn görüjilik testiň bolmasa, okuwlarda kabul edilmez. Üçünji ädimi ilkinji kömek kursy. Okey.
Onda näme edýäň? Ştoby sen adamlara ilkinji kömek kurs nämisini kömegini berip bilseň. Doktorlaryň işi däldi. Ýönekeý sen normalny adam bolup, sen şu adama kömek şu wagtyň özünde biri Mätäç. Mätäç wagtynda sen oňa kömek berip bilmegiň üçin şu kursy edýärler Germaniýada. Hawa. Eger sen bu taýda ýaşamadyk bolsaň ýa-da täze gelen bolsaň, seň nemes pasportyň ýok. Şo wagty saňa bu taýda ýaşamak üçin türk dilinde ikamet diýýärler. Hä, şu taýda ýaşaýan hakyndaky sprawka gerek diýsene, Germaniýada ýaşaýan hakynda. Okey. Bolýar, şu dokumentleri tabşyrandan soň arkaýyn sapaga girip bilýän, dogrymy? Hawa.
Onsoň sapaklary nälekä? Sapaklary
14 e, gün sapaga gidýän. 14 güni e, doldurmaly. Bir güne gitmän galsaň bolmaz. 14 güni gitdi diýip gol çekilen mugallymyň goly bolmaly. E, onam 14 günüň içinde her sapagyň 2 sagat bolýar. Dil bilmek Hökman nemes dilini bilmeseň düşünmeýäň näme prawila näme gidip dur otaýda şony düşüneňok. Dil diýende bar şu wagt kelläme bir sorag geldi. Meselem ana Germaniýa täze gelenler nemes dilini kän gowy bilmese başga dilde de öwrenip bilýärlermi? Konýaşne hemme dil dünýäniň hemme dilinden bar. Ýöne haýsy haýsy hasaba alnan mekdebe bagly. Eger şo taýda aýtsalar, bizde şeýle-şeýle dil bar diýseler, şo dilden özüň karar berip bilýän. Iňlis 100% aýdyp bilýän sen iňlis dili, rus dili 100% aýdyp bilýän, türkmen dilini bilemok. Ýöne sorap bilersiň.
Soň teoriýa sapaklary gutaranydan soň men e, srazu ekzamene girip bilýänmi ýa sürüp bilýänmi?
Ýok. Indi başla bu taýda işiň. Daway sen şolary et, ondan soň özüň hem düşündirersiň.
Arzamy berip geldim. E, adymy ýazdyrdım. Göz test etdirdim. I ilkinji kömek kursuna-da ýazyldym. Hany onda okuwa başlaly.
Lola, näme etdiň? Saňa programma berdilermi? Hawa, bardym, ýazyldym. Okamany, öwrenmäni programma berdiler. Şu wagt Görşüň ýaly, öwretilen soraglaryny. Aý, gyz, aýtsana, taýda bir müň bäş ýüze ýakyn sorag bar ekeni. Hawa.
Şonuň hemmesini üstünlik bilen gutarmaly. Şu programma özüniň nemesi bar. Ýöne sen yzgyz, sen bilýäňmi? Özüň aýda. Hawa, olam şeý diýdi okuwdaky mollumam. Bir müň bäş ýüz soragy göni dogry jogap beribilenden soň, Testi programmaň usulen ekzamen üçin test et diýdi. Olaram dogry tabşyrsaň, ýalňyşsyz tabşyrsaň, ondan soň ekzamene gir diýdi. Dogry.
Dogry. Bilýämiň, gepiňem böldüm. Rus dilinde et diýen, rus dilinde tabşyr diýen. Otlýuçno. Hawa, maňa gaty aňsat.
Onda seň mekdebiňde başga dil barmy eken? Hawa, köp diller bar eken. Türk dilinde-de tabşyryp bolýan eken, arap dilinde tabşyryp bolýan eken, rus dilinde-de. Ýöne diýdi, sürüjilikde eýýäm ekzameni geçeňde, ekzameni alan nemes bolany üçin nemesçe gürleşmelidiýdi. Beren soraglarynam nemesçe jogap bermelidiýdi. Şo taýy Dogry.
Şony ýalyrak eken. Ýöne teoriýada öz saýlan diliňde tabşyryp bilýän ekeniň. A o taýda-da tabşyrylýan ýerde-de şony ýaly tablet berýän ekenler, onlaýyn göni soraglaryna jogap berýäň. Tabşyryk çykyp gaýdybermeli ekeni. Sraz şo taýda saňa geçdiňmi ýokmy aýtýan ekenem, bilýämiň. Oha.
Men men eden wagtlarym iki müň on ýedide, iki müň on ýedide-de şeý şeýledi. Onda häzir hiç hiç bir zat neme bolmandyr, şo şo bolşy gabaw. Hawa.
Kän üýtgeşiklik ýok, ýöne eşitdim iki müň ýigrimi altydan täze üýtgeşikler gelýän eken. Wala.
O neýli owadan ýaly? Hawa, Türkmenistanyň getirdik. Owadan eken.
Ýoldaşyň maşynda? Hawa.
O gyz näme eken? Näme üçin şu maşyna? Sürjek bolýan, proba etjek bolýan geläýdi, öwredäýdä.
Ýok, etme. Bärde kanun bileňokmy? Näme kanun?
Sen almazdan öň, seň öz maşynyň bilen näme etmek bolanok, nämedi? Sürmek bolany.
Hawa, sürmek bolany.
Hawa. Bi goýsana.
Hawa.
Dur. Düş maşyndan men düşündirje sana. Agyz beýdämi? Almazdan öň öň ýapyp goýaýmy ýene? Hawa.
Lol näçe saatyň galdy? Sürmekde, karaçy 5 saat şäheriň içinde sürmeli eken. 4 saatdan autobanny çalt sürülýän e, köçede. 3 gezegem gije sürmeli eken. Hersem 2 saatdan. Hmm, bir sapan Sada eken. Hawa şu şeýle ýaly bolmaly. Indi öýüňe barýaň onda ha. Hawa.
Gitmeli öýe çagalary almaly. Agyz şony ýadymdan çykma çykarmaýyn. Eee aýtdyňa sen 4 sagat diýdiňmi? 5 sagat. Hawa 5 sagat.
Şäherde 4 sagat awtobanda, üçem gije. Hawa.
Şolar ýetenok. Habaryň bolsun. Hawa ýetenok. 25 bilen 40 sagadyň aralygy etmeli bolýaň. Kanyaşa olam pul. Yöne edersin. Nesip.
Maňa Nesip otuz saat bolsa. gitdi. Nesip bolsa. Hawa. Onda kän wagt gitýär diýsene. Hawa, e, gidýete özüňe bagly aslynda. Ýöne e, me- maňa bir ýyl gitdi. Tutumy işte men çagalar bilen meşgul oldum şey edip arasında e, işim bardı, okuwum bardı şonuň üçin edip bilmedim. Sen özüňe bagly. Näil tiz Oho. gutarmak istesen şeyle tizräk öwren, tizräk Hmm. gutarýaň. Men hep pikir etdim çalt alaryn diýip.
Özüňe bagly. Ýöne Lola ýadyňdan çykmasyn. 2 ýyl e, prowa sürüjiligiň bolýar. Şu iki ýyl iki ýylyň içinde eger bir ştrafa neme etseň prawaň eliňden alýarlar ýa-da özleriniň kanunyna görä özleriniň e, tertibine görä e, seminarlar zatlar bolýar o detaýlary okuwyň içine alyp bilersiň okey bolýar sag bol saňa köpçe sagamanja bar görüşürüz görüşürüz